Russia nih cun a voikhatnak ah Ukraine ah hypersonic bomb kham khawh lomi an timi cu Kyiv khuapi ah a thlak. Mah hriamnam hi a min ah namte ti zong in an kawh ṭheu tawn. Russia thawngzamhtu hna nih an chimning ahcun nizan ah khan Ukraine hriamnam chiahnak vawlei tang cu kan kah an ti i Hika hmun hi vanlawng aa rawkmi an tuahnak hmun zong a si chih. Tutan hi raltuknak ah mah bantuk bom an hman hmasa biknak caan a si. Syria ah khan a ṭhat le ṭhat lo belte cu an rak ṭhest cang an ti. Putin nih cun mah bompi hi Zurup ram hna nih an rak kham khawh lomi bom a si tiin a rak chim bal. Thawngpang match nakin a let hrahhrong in a zuan a rang i tlalakika cu a har taktak. Meng thongkhat le zanga tluk i a hlami zong a kah khawh caah air defense system caah cun ven awk a har ngaingai in an chim. Russia nih hin hypersonic missile hi zeimawzat an ngeih hi a rak chim cang i naite zongah khan Nazi pakhat chung i mengthong sarih tluk i a zuan rangmi, Russia in minute panga te lawng i London khuapi a kap kho ding an rak langhter cang. Russia nih hin Ukraine tei dingin hriamnam ṭhaṭha hman hi a herh an ti deuh rua lo. Mah hlan ahhin Kharkiv ah vakim bom an timi cu an rak hman cang i a rianṭuan ning cu a fak taktak khi a si. Khuathlang ram pawl nih cun raltuk i i tel lo cu an duh bikmi a si, nain Ukraine belte cu an si khawh chungin hriamnam in an bawmh hna. Ukraine nih a duh bikmi cu an ram cung i zei vanlawng hmanh luanter law no-fly zone ka tuahpiak hna seh. Cun kan him deuh lai, a ti. Nain, zurup ram hna nih cun an cohlanpiak rih lo. Ukraine nih a herh bikmi cu motor cung i toh khawhmi le olzaang te i i chawh khawhpimi air defense system a si. An khuapi vennak ding caah a herh tukmi a si. US belte nih cun radar timi hi an ngei i Perimeter thongkhat area hrawnghrang hi a ven khawh an ti. Ukraine nih nei hmanh sehlaw cu bantuk cu a hmanning cawnta haumi le training hna biatak te i kai haumi a si i cucaah hmang ve kho ding in cun caan tam a hau rih lai. Ukraine nih hin radar 300S300 timi cu a hman ning an thiam cang i mah zong hi pek ding in cun lam har ngaingai cang. Hi lio ah hin Ukraine ah Russia ralbawi ngan pawl cu An thi duahmah hna tiin Ukraine ca chuahmi nih cun a thanh i nizan tihni te zongah khan Kherson khua pawng i i kahnak ah Lieutenant General Gorbachev an thahnak bia an chim. Hi hlan deuh zongah khan Russia general rank minung pali an rak thi cang. Ram hnih hruaitu hna nih hin Russia mipi hmaiah bia an chim i Russia President Putin nih cun Ukraine i ralkap an kalternak a ruang cu special operation a si a ti. Atu tluk i Russia rammi kan i lungrual hi a um rih lo ee a ti fawn. Putin nih bia a chim dih hnu ahhin Ukraine President Zelensky nih cun video in biacah Russia mipi hna sinah a chim ve i Hi raltuknak hi a dongh zokzok lo ahcun Russia caah sunghzatlaknak fak tukmi a si lai i, Zelensky nih cun Putin biachimnak ah khan minung tinghnih hrawng an i pum an ti i, cucu Russia nih Ukraine i ralkap a thlahmi tluk hrawng a si. Russia ralkap thonghleli hrawng an thi cang i, Minung tinghnih lakah khan minung thonghlei ruak cu um hna seh law zoh a dawh lo taktak lai. Russia nih a kan tuknak ah hin zarhthum chungah minung nunnak tamtak a dih cang i kan buainak donghter a hau, a ti. Ram hruaitu hna pahnih i hmuh i cabuai cung i remnak tuah a ngiar. Buainak he ai pehzulh peng rih ahcun ralsih an hel peng lai i caan saupi tiang in an ram chungah effect a ngei te lai, a ti. Ram hnih hna karah hin i chawnhbiaknak cu a rak um cang ko nain A theipar cutituk in a lang kho rih lo, nain duhsah te cun a vui ning ziahmah. Russia nih a duh lo bikmi NATO ram he i pehtlaih le tlaih lo kong ahcun ai fiang pah ko cang. Kahdohnak ngol chung kong belte ahcun an bia ai hmu kho deuh rih lo. Ningani zan ah khan UN Security Council meeting an thu hna i Buainak a deih khawh nakhnga tiin bia an funtom kho ve lo. Mah meeting ah hin Russia le US hna cu fak ngaingai in bia an i chalh. An i elmi bia a muru bik cu Ukraine nih chemical hriamnam ser ai tim tiin Russia nih a puh i nain aa fiangmi bia si rih lo. Mah raltuknak he pehtlai hin biadik information a hmaan le hmaan lo a biapit ning a langhter ngai. Russia nih cun US bawmhnak in Ukraine nih chemical bom UN hmanh nih hman lo ding a timi hna hi serai tim a ti i, US le khuathlanglei ram hna nih cun nan hnap hmanh va si hlah, a si kho lo tukmi si tiin an leh ve hna. Mah kong hi Russia nih document kan hmuh tiin ai thawk i Ukraine i ralkap an rak luhter hnu ah Ukraine Health Ministry nih cun hi sehzung hi hrawh ding in a fial hna tiin ralbawi pakhat nih a chim. US nih cun hi document kan ngeihmi hi an ṭih ngai lai. Ukraine le US nih cun UN nih a khap cangmi chemical uipon an buaipi ṭinak a si a ti. Soviet Union a kehkuai hlan ah khan zawtnak ṭihnung kong an cawnnak hmun hi a um bal ko i Russia nih cun hriamnam sernak ah an hman, an ti i US le khuathlang ram hna nih minung ngandamnak kong he pehtlai in cawnnak tu a si an ti. Ukraine ah Russia ralkap an luh ah khan hrawh ding cun an ti taktak ko. Phehtimh si loin hrawh le bom nih a khen sual ahcun minung caah ṭih a nung sual lai ti phan ruang tu ah a si an ti. Hi bantuk sehzung pawl hi hriamnam ṭihnung ser lonak ding ah thil ṭha tu a si tiin US lei cu an ṭang. Mah kong hi bia elnak hi atu nai lawng a si ti lo i January thla zongah khan chim le rel a rak si diam cang. UN Security Council ah Russia nih cun document a dang ka ngei a ti i Pentagon official pawl nih signature an pek i hriamnam tuahnak ah an hman. Ti kan i fiang, an ti fawn. US tu nih cun Russia biachim hi Ukraine i an cawlcanghnak hi thiamco an i timhnak a si, a ti pinah anmah Russia lei tu nih hin hi bantuk hriamnam hi hman i timhnak a si lai, a ti men. Cu dih cun European Union le US a ṭanhtu hna nih cun an vun dirpi cio hna. Hi bantuk hriamnam hi a sernak zong tuah lo bak le donghter colh ding a si tiin India cu a vun ṭang ve i, za cang seh dai cang u tinak bantuk khi a si. Tuluk nih cun Russia document ngeihmi cu ṭha te i hlathlai a duh. US nih cun phehthu um loin bia let seh ti a duh. Hi lio ahhin US President Biden le Tuluk President Xi hna cu biaruahṭinak an ngei ve i Tuluk nih Russia a bawmh sual a si ahcun Tuluk sinah phihkharnak an tuah lainak a chim. Tuluk hi Russia hawikom a si nain tutan thil a cangmi kong ahcun a bawmchan rih lo nain social media ah Russia mawhchiatnak catial le post hei ti pawl cu a duh lo. Nain Tuluk pawl an hmanmi Weibo ahcun Putin biachimmi pawl nakcun raltuk ngolnak ding i ar nawlte pawl nih Cathanh an chuahmi pawl cu mirel a hlawh deuh i Russia kan dirpi ti lei an chim lem lo, nain mah nih hin Tuluk dirnak cu a rawk tinak si hlei lo. Russia nih cun Ukraine hriamnam sernak le Nazi thinlung lei deuh an putmi kha hrawhpiak a timh ti lei in atu lio thil cangmi hi a hrilhfiah. Khuathlang ram hna nih cun Russia nih hin amah duhning bakin amah duhthim tein Ukraine a tuk i atu lebang ahcun civil mi nun umnak hmanh zuah lovin a khen paw kheng seh tiin hriamnam a hman i nunau an temtuarnak le Russia nih nunau umnak hmanh Hual lo i a cawlcanghnak cu an chim cemmi le an chuah cemmi a si ve. Russia ralkap nih hin Ukraine khuachak, Ukraine khuachak lei le hmundang ah hmai an nawr kho ngai i Mariupol hawi hna cu an lak deng cang an ti. Mariupol i cinema hall a kahnak ah khan minung za sawm thum leng an thi i za sawm thum leng bak an konglam theih an si lo. Mah inn hi i dornak ah hin ngakchia ti ai ṭial i ngakchia hna zamnak deuh ruah i ruahmi a si. Khuathlang media pawl nih nunau an zuah lonak hmun hmelchunh ah an hman thluahmah ve. Kherson khuapi an lak hnu ah Ukraine ram a lai lei Kirivih lei an fuh cuahmah. Russia ralkap nih hin khuapi cheukhat hna an kulh khawh ngai cang hna i Khuapi kip ah muakmi thawng a thang a dong kho ti lo. Giev ahhin an i kahnak hmun deuh cu dir pinah a si i Giev khuapi luhnak kaa le vennak ding i inn an i kap cuahmah. Cun zu an nih a thanh ning ahcun civil mi za sarih le kul le ruk nih an nunnak an sung cang i minung mi lian thum hrawng an zaam cang. Minung thong tampi nih ei awk an ngei ti lo. Ukraine i vawleicung ah huat a chuahtamnak bik a si i mah an ei bikmi luhnak hi ai rawk cuahmah. Huat lo i a um kho lomi Africa ram cheukhat nih cun an temtuar cuahmah cang i hmun tampi cu mangṭam tla khomi dirhmun ah a dir cang tiin World Food Program nih cun a chim. Ram buainak a dih i ram hnih hna nih case fire an ngeih khawhnak ding ah hin Ukraine nih NATO member si lo cu a cohlan pah cang ko. Hmanhsehlaw Russia nih kan tu bak lai lo ti kan i fian hlan lo cu kan min kan i fiang bak tinak a si ve lo an ti. Russia duhmi Crimea cu Russia ram a si A si cang timi cohlan le Donetsk le Luhansk hna Independent Republic i Ukraine nih a cohlan cu a biapi deuh an si rih hna i Putin tu nih cun Ukraine nih hin caan sau laknak dingah thil khuaruahhar biapi a vun chuahpi tiin khuathlang ram pawl he an i chawnhnak ah a chim ve. Russia nih cun a voikhatnak ah Ukraine ah hypersonic bom kham khawh lomi an timi cu Kyiv khuapi ah a thlak.